Susana Cemileva, Baqlaçıqnıñ maceraları. On doquzıncı bölüm, Memuriyet binasında qovalama. Leylâ baklaçıqqa öz istegini fısıldadı. Şu daqqası balalar kene memuriyet binası ögünde birisi qapı açacağını beklep turmaqta ediler. Qapı açılğanınen dostlar bina içine kirip, qat-qattan çapa-çapa kerek odanı qıdırdılar. Niayet, reis yazısı olğan qapını kördiler. Oda yanında kimse yoq edi. Reis yardımcısı, er alda, kimseni yibermey ya da bir sebep tapıp başqa yerge yolla edi. Balalar qapını açıp, masa başında oturğan adamnı kördiler. Leylâğa o tanış kibi köründi. Enver Leylâğa çoq tüşünmege imkân bermeyip, tekrar körünmelerini rica etti. Leylâ istegini baqlaçıqqa aytqanınen, balalar masa yanına yaqınlaştılar. Odada biri olğanını duyğan reis qadın başını köterdi. Envernen Leylâ birden onı tanıdılar. O, oburniñ özü edi. Evelkisinden bayağı farqlı körüne edi, boz tüste kostüm kiygen, saçları arta cıyılğan. Balalarnı körgeninen, Aynecik külüşini gizlep olamadı. Niayet elime tüştiñiz, baqlaçığımnı hırsızlağan yaramazlar! qıçırdı obur yerinden turıp. Men bir şey hırsızlağanım yoq! dedi Leylâ. Qalaqay ana maña özü ötmek parçaçığını uzattı, içinden ise baqlaçıq çıqtı. Artıq er şey keregi kibi olur. Qana, tez maña baqlaçıqnı ber! emir etti obur, balalarğa yaqınlaşıp. İç bir vaqıt! qıçırdı Enver ve Leylânı qolundan tutıp. Tarttı. Olar uzun ayat boyu kiriş qapılarğa taba çapıp kettiler. Obur artlarından çaptı. Urbası çapmağa keter ete edi, amma o, qarşısına rast kelgen memuriyet hadimlerini iteklep, podvorlarınen taqıldap çapa edi. Şeer başını böyle alda daa kimse körmegen edi. Balalar bayağı çapqan soñ artıq boldurğanını duyğanda, administratornı körip qaldılar. Enver Leylâğa onıñ yanına çapıp barmağa işaret etti. Doğru yapqanlar. Administrator tam qapı yanında tura edi. Balalar onıñ tirsegi tübünden çapıp binadan çıqtılar. Endi qayda barsınlar? Obrnıñ adımları ve qıçırmaları yanlarında eşitile. Bu arada Enver soqaqnıñ soñunda adamlar toplaşqanını kördi. Leylâ, anda adam çoq, aralarında saqlanıp olurmız! qıçırdı oğlançıq ve balalar o tarafqa çapıp kettiler. Birazdan olar şeerniñ merkezinde olıp keçken nağışçılar sergisine barıp yettiler. Er yerde nağışlanğan sofra örtüleri, bezler, kölmek, anterler asılğan. Er şey qırımtatar milliy örneklerinen nağışlanıp süslengen. Er bir stend yanında çoq adam tura edi. Leylânen Enver olarnıñ arasında coyulıp, diger tarafqa keçmege başladılar. Obur da endi yaqın edi. O, eki qaçaqnıñ başlarını körip qaldı da, artlarından yetmege tırışa edi. Amma şu ande nağış ustalarından biri oburniñ beti ögünden evelden qırımtatar evlerini yaraştırğan dülber evciyarnı alıp keçti. Evciyarnıñ örnekleri kümüş, altın yiplerinen nağışlanğan edi ve küneşte çeşme suvu kibi parılday ediler. Bunı körgen obur qayda çapqanını unutıp, turğan yerinde qatıp qaldı. O özüni tatası yanında nağış başında oturğan qızçıq olğan zamanlarını hatırladı. Olarnıñ evlerinde de buña oşağan, amma daa eski, qart-qartanaları tarafından nağışlanğan evciyar bar edi. O bir ufaq qızçıq olur eken, kergev başında oturğanda, közlerini kötergende qart-qartanasınıñ evciyarını köre ve onıñ acayip renklerinden közüni alamay edi. O, onıñ qarşısında toqtamayıp aylana bere, soñra apansızdan toqtap evciyarğa baqmağa seve edi. Çünki şu ande odadaki bütün eşyalar da aylanmaqta, evciyardaki kümüş ve altın yiplerniñ ışıqları kök qurşağı olıp parılday edi. Öbür qızçıq bu acayip vaqia tek oña belli bir tılsım olğanına inana edi. Hatırlarından özüne kelgen obur reis nağışçı artından ketti ve FDR-nı em törge asılğanını kördi. Birazdan qırımtatar nağışınıñ tarihı aqqında lektsiya başlandı. Obur onı FDR-dan közüni almayıp diñledi ve şu tatasınen beraber nağış başında oturğan zamanlarına qaytmağa hayal ete edi. Lektsiya bitken soñra şeerbaşı diger qadınlarnen beraber qırımtatar nağış kurslarına yazıldı. Bir qaç vaqıt keçken soñra Envernen Leylâ peşlerinden artıq kimse ketmegenini duydılar. Biraz soqaq boyu köterilip, közlerinen adamlar arasında oburni qıdırmağa başladılar ve zulum cadı baqlaçıq aqqında unutıp, yüzünde merametli tebessüm ile nağışlanğan örneklerni parmaqlarnen sıypap turğanını kördiler. Şaşılacaq bir şey, dep tüşündi ekisi de ve avtobus durağına adımladılar. Mektepni qurtarıp olamağanından kederli alda susup kete ediler.